שלום עליכם. עליכם שלום, וואס מאכט מען? ברוך השם. געשמאק אייך צו זען דא. ווי זענט איר? איך בין אין בית שמש. אין ארץ ישראל. יא. אלע זענען אין ארץ ישראל? נע, ס'דא אויכעט פון חוץ לארץ וואס האבן געוואלט אריינגיין. פרעמדע? פרעמדע, אויף אידיש איז נישטא פרעמדע. יא יא. נו, און וועגן וואס האנדלט זיך? וואס האנדלט זיך? ס'איז דא חודש אלול. און דאס זאגט ס'איז דא די וועג ווי מ'האט געקוקט אויף דעם ביז היינט פאר חסידות, און ס'איז דא ווי מ'קוקט אויף דעם מיט חסידות. נו, עס זעט אויס אז מען האט שוין אלע געלערנט וואס כסדר זאגט וועגן אלול, נו? דו ווייסט נאר וואס נישט. יא. אקעי. די ערשטע זאך וואס אלע ווייסן איז אני אני לדודי ודודי לי, אז דאס איז אלול. ניסן, פסח, איז דעי די לי ואני לו. אבער ראש השנה, די הכנה צו ראש השנה, וואס די חידוש אלול איז אני לדעי די און דערנאך לדעי די לי. די אלטע רבי האט מגלה געווען אז אינעם חודש אלול איז דער מלך בשדה. א באקאנטע געדאנק, יא? יא. מלך בשדה, דער טייטש אז צוקומען צום מלך איז זייער שווער. איז א גאנץ יאר אז מען וויל צוקומען צום מלך דארף מען האבן תפילה בכוונה, תפילה בציבור, און לאחר כל זה ווייסט מען נישט צו ס'עט אנקומען צו די תפילות זאלן אנקומען צו נישט. אבער אין חודש אלול איז אפילו די תפילה פון א יחיד איז אזוי שטארק ווי א תפילה פון א רבים, פון א קהילה, פון א מנין. פארוואס? ווייל אין חודש אלול איז דער מלך בשדה. אויף דורכברעכן די אלע די אלע מניעות בשעת דער מלך איז אין איז אין היכל המלך איז שווער. ווען דער מלך איז ביי סאדע איז א דאך אסאך גרינגער. יא. מען קען צוגיין מען קען רעדן מיטן מלך מען קען בעטן ביים מלך. און אז ער קומט ארויס צום סאדע זאגט ער דאך איך בין גרייט געבן וואס מען בעט, איים עוועילעבל, מען קען מיט מיר רעדן, איז דאך עס אסאך גרינגער און אסאך געשמאקער. וואס איז די פשט סאדע? וואס הייסט מלך בסאדע? א סאדע אין היינטיגן שפראך הייסט פרנסה. מדבר איז דאך א מדבר שממה. א הויז איז דאך א מקום מנוחה, וואס הייסט א שדה? דארטן ווי מען גייט מאכן פרנסה. אמאל איז עס געווען די פרנסה איז געווען פון שדה. איז מענטשן וואס זענען פארנומען מיט פרנסה זענען די אנשי השדה. און צו די מענטשן קומט די מלך בשדה. און דער מלך איז זיי מקרב, און דער מלך ווייזט צו א פנים שוחקות. ווערט דאך די קשיא, אז דער מלך קומט אריין אין שדה, און ווי איז דאס אני לדודי און דודי לי? אני לדודי איז דער פשט, איך הייב אן,

סאו דאס איז דאך די גאנצע חידוש, די די מענטשען אין די שדה האבן, זיי האבן נישט קיין הסדרות, זיי וואלטן געוואלט זיין אין אין היכל המלך בשעת מען מכתיר די מלך, ראש השנה מיטן שופר, אבער זענען, זיי האבן נישט די ברייטקייט אדער חוצפה טראכטן, איך קען זיין אין היכל המלך? ווי קום איך דארטן אין היכל המלך? איך בין פאריאגט און פארשקלאפט צו מיין ארבעט, צו מיין פרנסה, בין נישט אנגעטון ווי מען דארף אויף גיין אין היכל המלך, איך בין וואכעדיג, עס וואלט געווען זייער שיין גיין אין היכל המלך אבער נישט שייך. איך באלאנג נישט דארטן, איים נאט אינווייטעד, איך וועל נישט וויסן וואס טוט מען דארטן אויף הקרן היכל היכל המלך, כ'ווייס נישט ווי מען פירט זיך אין היכל המלך, איך באלאנג נישט דארטן, ממילא קען איך אפילו נישט טראכטן וועגן גיין. דערפאר קומט דער מלך בסוד זאגן, נע, נישט אמת, באלאנגסט דארטן, יו אר אינווייטעד, עס שטייט א בענקל, פאר דיר, און טאמער קומסטו נישט וועט די בענקל בלייבן ליידיג. ס'איז נישט שיין, ס'איז נישט שיין לאזן א בענקל ליידיג ביים מלך'ס טיש, און במילא דווקא יא, און מ'וויל דיר, מ'גרייט זיך צו אויף דיין קומען. סאו וואט העפענס? די מלך איז מעודד די מענטשען אין שדה אז דאס וואס די וואלסט געוואלט זיין אין היכל המלך איז יא איז יא א מעגליכקייט און נישט נאר א מעגליכקייט נאר א חיוב מען וויל דיר דארטן האבן. סאו לכאורה זעט דאך עס אויס אז דער אז די מלך די אייבערשטער הייבט אן דעם יחוס. ס'איז דודי לי. דער רבי מסביר זייער א טיפע און געשמאקע זאך. דאס וואס יעדער מענטש, יעדער איד אין די שדה וויל זיין אין היכל המלך. קיינער הערט דאס נישט, קיינער ווייסט דאס נישט. אפילו דער מענטש אליין, קען זיין אז ער אליין פילט נישט די אייגענע חשק אויף זיין ביים מלך אין היכל. ווער הערט יא? דער אייבערשטער. דאס וואס דער איד טיף אין הארץ און אין די נשמה וויל זיין ביים מלך, דאס איז מעורר דעם מלך אז ער זאל ארויסקומען אין סדום. איז בחיצוניות זעט אויס אז דער מלך איז מעורר און מעודד און ער מאכט דעם חשק, דאס איז נאר בחיצוניות, בפנימיות איז פארקערט, דאס וואס א איד וואלט געוואלט זיין, הגם ער פילט אז ער אז ער באלאנגט נישט דארטן, ער ער האט נישט פארדינט זיין דארטן, אבער ער וויל, אז דער חשק איז מעורר דעם אייבערשטן, אני לדודי, און דערנאך דודי לי. נאך א זאך, התעוררות איז נאכנישט קיין יחס, דער אייבערשטער אז א איד זאל ווערן איינס מיט'ן אייבערשטן, דאס הייסט, דאס הייסט א יחס, דאס הייסט א א חיבור, קשר, א קשר. התעוררות איז נישט, התעוררות טרעפט זיך זייער אפן אז מען האט א התעוררות פאר א וואך, פאר צוויי וואכן, און דערנאך איז די התעוררות ווערט צוקראכן און צופאלן און ס'קומט פון אים גארנישט ארויס, קיין קשר ווערט נישט, איז במילא ווען אז מען זאגט אני לדודי ודודי לי רעדט מען דאך וועגן דעם קשר, ווי הייבט זיך אן דער קשר צווישן א איד און דעם אייבערשטן? זאגט מען אז אין אלול און ראש השנה, ווי הייבט זיך עס אן? עס הייבט זיך אן זיי זיי מכתיר דעם דעם מלך, עס הייבט זיך אן פון דיר, דאס וואס דו ווילסט אז דער אייבערשטער זאל זיין דיין מלך. אבער די התעוררות, התעוררות איז נאר א התעוררות, נישט קיין קשר. א מענטש ווערט נסייר ער וויל חתונה האבן, אבער קיין קשר איז דאס נישט, קיין חופה קידושין איז דאס נישט, ס'איז נאך גארנישט געווארן, איי דו האסט א חשק א התעוררות, אקעי, עט מען באלד זען וואס פון דעם וועט ווערן, אדער יע אדער נישט. דער אייבערשטער גיט א התעוררות, דאס הייסט נישט דודי לי, דער דער קשר, און דאס איז דאך דער עיקר, דאס הייבט זיך אן אין דעם איד, און דאס איז נס מעורר דעם אייבערשטן, מאכט א חשק ביים אייבערשטן אויף צו זיין א מלך. און דאס איז דער עיקר מען קרוינט דעם מען קרוינט דעם אייבערשטן אלס מלך, מען בעט ביים אייבערשטן מלך על עולם כולו, זיי א מלך, און ווען מען בעט נישט וואלט ער נישט געווען קיין מלך, אז מען בלאזט נישט שופר וועט דער אייבערשטער זיין א מלך צו נישט? אוודאי יא. אוודאי יא, אויב ער איז נישט קיין מלך איז אויס וועלט. פינישט. דער אייבערשטער מוז דאך זיין א מלך, ווייל אן דעם קען דאך נישט זיין מציאות העולם. ריכטיג. ער גיבט אויף דעם א משל, א זייער א פשוט'ער משל. עס זיצט א פראפעסאר א מאן און א פרוי זענען שוין אביסעלע עלטער, זיי פארן צוזאמען אין קאר, אמאל איז געווען די די די די סיעט איז געווען איין לאנגע באנק, נישט ווי היינט איז צוויי צוויי באזונדערע בענקלעך, אמאל איז געווען איין לאנגע באנק, זאגט די פרוי צו דעם מאן, דו געדענקסט אז מען האט אז מען האט ערשט חתונה געהאט, פלעגען מיר זיצן גאר נאנט איינער צום צווייטן, יעצט דו זיצט ביי יענעם עק, ביי יענעם פענסטער, איך זיץ ביי דעם פענסטער און ס'איז ליידיג אינצווישן, וואס איז געשען? פארוואס ביסטו אוועק? פארוואס ביסטו אוועקגערירט זיך פון. זאגט דער מאן, וואס הייסט איך האב זיך אוועקגעריקט? איך בין דאך דער מאן, דער נוהג. דער דרייווער. דער דרייווער. אז איך פיר זיך אוועק, איז עס א חורבן. איך קען זיך נישט רירן. איך בין אלעמאל דא ביי דעם רעדל. אויב ס'איז געווארן א ריחוק איז מסתמא ווייל ער די האסט דיך אוועק גערירט. דאס איז מיידן מיט די אייבערשטן. קענסט זאגן, אייבערשטער, פארוואס האסטו אונז פארלאזן? פארלאזן? איז דאך אויס וועלט. איך קען נישט פארלאזן. פארוואס האסטו מיר פארלאזן? און במילא דער אייבערשטער העט זיין מלך, און ס'העט זיין נאך א יאר, און ס'העט זיין א שנה טובה, עס מוז דאך זיין. צוויי זאכן, ערשטנס, עס מוז זיין אז די וועלט זאל בלייבן בקיום, מילא מוז דער אייבערשטער זיין א מלך, און אז דער אייבערשטער איז מלך איז דאך שוין גוט. ווילסט א שנה טובה? אוודאי א שנה טובה! עס איז דאך דעם אייבערשטנ'ס שנה. איז וואס בעט מען אזוי? דארף זיך איינבעטן ביים אייבערשטן אז ס'זאל זיין א שנה טובה? ער האט דען א ברירה? און וואס איז דער וואס איז דער בנין המלכות? בנין המלכות איז דער פשט, מלכות איז מלכות, און מלכות וועט בלייבן מלכות, ווען דער אייבערשטער וועט זיין מלך העולם, מלך על עולם כולו בכבודך. נאר וואס? ווי איז די געשמאק? ווי איז די תענוג אין די מלוכה? דער אייבערשטער העט זיין א מלך, די שאלה איז מיט חשק צו אן חשק, מיט תענוג אדער אן תענוג? די תענוג וואס דער אייבערשטער האט אין זיין א מלך, דאס מוז קומען פון אונז. מילא פלעגט דער רבי זאגן, לשנה טובה מסוכה, א שנה טובה וועט דער אייבערשטער געבן, אבער ווערט עס ווערן א מסוכה? דאס ווענדט זיך אין אונז. אז דער אייבערשטער זאל האבן א תענוג, איטס א פלעזשור זיין דיין מלך. אז דאס דאס איז וואס מען וויל פועל'ן, מיט אלע הכנות, מיט אלע תשובה, מיט מיט דעם מיט דעם תקיע שופר, מיט די תפילות, עס איז אלץ אויף צו מאכן די מלאכה א געשמאקע זאך פאר'ן אייבערשטן. וואס מיינט מיט פשוט'ע ווערטער הכתרת המלך? הכתרת המלך איז דער טייטש, מיר האבן א חשק אז דו זאלסט זיין מלך, ס'איז נישט א מושל בעל כרחי. מיר בעטן זיך ביי שמים תשים עליך מלך. נישט דער אייבערשטער עט זיך אליין אנשטעלן אויף דיר און זאגן איך בין דיין מלך. פארקערטס, דו דארפסט מאכן די מלך. האט מען שוין מסביר געווען אז ס'איז טאקע אני לדודי. יא. איז אני לדודי פון א קשר, נישט פון א התעוררות. יא. פון דעם עיקר, נישט פון דעם טפל. יעצט גיט דער רבי צו נאך א געשמאקע ווארט. די ניירא המאורסא זאגט די תורה אז אויב ס'איז געווען אין שטאט בעיר איז טויג נישט, טויג נישט פאר די ניירא, אבער אם בשדה מצאוה וואס איז די סאדע? די סאדע ווי די מילך קומט ארויס צו די סאדע. אם בא סאדע איז לנער אולי תעשה דבר. פארוואס? צעקה הנערה ואין מושיע לה. אין שטאט אז מ'האט נישט געהערט אז זי וויינט, איז דאך א סימן אז זי האט מסכים געווען. אז נישט וואלט מען דאך געהערט. אבער אין סאדע, זי האט געוויינט, זי האט געקוויטשעט, זי האט געשריען, אבער אין מושיע ל. קיינער הערט נישט. טייטשט חסידות, וואס הייסט אין מושיע ל? פארקערט, עיין איז מושיע ל. דער אייבערשטער. עיין. דער עיין. וואס באשאפט די וועלט, יש מאין, דער עין הערט יא און מושיע לו. און וואס איז דער פשט? ס'איז עין מושיע צו עין מושיע? וואס איז דער אמת? איז דאך אלעמאל אזוי, אל תקרא, יא, עין, נאר פארקערט, און וואס איז דער פשט? די פשט איז אז ביידע זענען אמת. נאך אלעמאל, ביידע זענען אמת. צדיק באמונתו יחיה, אל תקרא יחיה אלא יחיה. איז יחיה נישט אמת? אוודאי איז אוודאי דאס אמת. סאו, פון איין זייט איז אין מושיע לו, ס'איז אמת, קיינער הערט נישט. דאס איז ריכטיג, אבער דער עיין, ער איז נישט קיינער. דאס איז דאך דער עיין, און ער הערט יא. וואס די ניירא גייט דאך אויף די נשמה. די נשמה וואס געפינט זיך אין שדה וויינט, ער וויל זיין ביי די הכתרת המלך, ער וויל זיין אין היכל המלך, נאר ווי פאסט עס, ווי קען ער, ווי איז דאס אפילו מעגליך, ווי מעג ער אפילו טראכטן וועגן אזא זאך, איך וויל זיין ביים היכל המלך? ס'איז ירידה גדולה ועצומה, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, איך ליג דאך טיף אין ערד, וויל איך זיין ביים מלך? און די נשמה וויינט. פארן פון אלטן רעבן זייער א געשמאקן מיימער, קורץ קורצע מיימער, אויף די מעשה מיט אלישע. אישה אחת צעקה אל אלישע, טייטש דער אלטער רבי, וואס איז אישה אחת? אישה איז די נשמה, דער אייבערשטער איז איש, און מיר די נשמות זענען אישה. אישה אחת איז די טייטש, דיך פריינד צוויי נפשות. אישה אחת איז די טייטש די נפש וואס איז אחד מיטן אייבערשטן. אחת. אחת מיטן אייבערשטן. וואס די די אישה איז מנשי בני הנביאים. נישט קיין נביא, א בן נביא. יעדע נשמה איז א בן נביא, יעדע נשמה הערט דעם אייבערשטן. דעם בת קול, איז די נשמה אז זי קומט אראפ אין עולם הזה אין א גוף איז זי א בני נביאים, איז צעקה אל אלישע, די נשמה וויינט, באקלאגט זיך, צו וועמען? צו אלישע, צום אייבערשטן, דער אייבערשטער וואס הערט. שא מיינט. אלישא. יא. וואס וויינט די נשמה? אישי מעס. אישי. עיש יוד יוד. דער געטליכע פייער וואס די נשמה האט געהאט אין הימל, דאס הייסט אהבת השם, קומענדיג אין גוף איז די אהבה איז מעס ס'איז געשטארבן ס'איז פארפלאנטערט געווארן מיט אהבת עצמי מיט מיט תאוות עולם הזה איך ווייס שוין נישט וועלכע אהבה די אמת אהבה איטס ס'איז מעס אויף ענגליש איטס א מעס. בלאגאן. נאך א זאך. אישי היה ירא אלוקים. עבדך היה, עבדך היה ירא אלוקים. אין הימל האב איך געהאט יראת שמים, אבער יעצט, כ'ווייס נישט, יראת שמים, כ'האב מורא פארן אייבערשטן, כ'האב מורא פאר א הונט, די ירידה איז שוין פארפלאנטערט געווארן, פארפאטשקעט געווארן. זאגט אלישע, מה יש לך בבית? הער איך, די אהבה טויג שוין נישט, די יראה טויג שוין נישט, נו וואס נאך איז געבליבן? האסט דאך צען כוחות הנפש. און וואס איז געבליבן אין נפש? זאגט די נשמה, אין לשפחותך כל בבית, אלץ איז פארפאטשטעט געווארן, די חסד, די גבורה, די תפארת, די נצח, אלץ, אלץ איז פארפאטשקעט. נאר וואס? ס'געבליבן די. שמן. די פך השמן. וואס איז די פך השמן? נישט די שמן, נאר די פך. אסוך שמן. וואס הייסט? א נשמה אין א גוף קען דאך קען דאך פאלגן וואס מען דארף, קען ער מקיים זיין מצוות, און ער קען זיך אפהיטן נישט זינדיגן, אבער ס'איז ליידיג, ס'איז א כלי ריקם, כ'האב נישט קיין אהבה, כ'האב נישט קיין יראה, מילא על איך פאלגן, איך וועל מקיים זיין די מצוה, איך האב נישט וואס אריינצולייגן אין די מצוה. קיין כוונה, קיין אהבה, קיין יראה. גארנישט, על איך פאלגן, איך וועל מקיים זיין מצוות, אבער ס'איז דאך ליידיג. אין זי ע שטייט, מצוה בלא כוונה איז כגוף בלא נשמה. פיין, על איך פאלגן, איך וועל מקיים זיין מצוות, אבער ס'איז א גוף בלא נשמה. און וואס זאגט אלישע? לך שאלי לך כלים מן החוץ, כלים ריקים, אמת ס'איז ליידיגע כלים, אן אהבה אן יראה, אבער כלים ריקים אל תמיתי, וויפיל נאר דו קענסט זאלסטו מקיים זיין מצוות וואס זענען ליידיג, אבער ליידיג פון כוחות הנפש. וואס זאלסטו יא טון? פיל אן די מצוה מיט דעם שמן. וואס הייסט שמן? שמן מיינט דער עצם הנשמה. אין תורה פאראנען מים, אין מים אלא תורה, פאראנען וויין, יין, יינה של תורה, און דערנאך איז פארהאנען די שמן, די שמן פון תורה, איז מים געפינט מען איבעראל, ס'איז בגילוי, מען זעט עס מיט די אויגן, און מען קען נישט לעבן אן דעם. יין זעט מען נישט, ס'איז באהאלטן אין די וויינטרייב, מ'קען לעבן אן דעם, אבער עס פעלט די געשמאק. איז אויף צו קריגן דעם יין דארף מען דאס מגלה זיין, מען דארף עס ארויסברענגען פון דעם וויינטרויב. אבער דאס איז נישט קיין שווערע ארבעט, מ'קען מיט די האנט קען מען ארויסקוועטשן דעם יין. דערנאך איז פאראנען נאך א טיפערע חלק אין תורה וואס דאס איז דער שמן. ארויס נעמען שמן פון דעם זית קען מען נישט מיט די האנט, דארף האבן א מאשין. מכתשות. זייער א שווערע ארבעט אויף ארויס קוועטשען אפאר טראפנס שמן זית. דאס איז די עצם פון תורה. אזוי איז אויך פאראן אין די נשמה. יעדע אידישע נשמה איז פאראן אין די וואסער, די מים, די יין און די שמן. די וואסער, ער איז דאך א איד, במילא האט ער אידישע חושים, אידישע געפילן, א אידישן חשק. דערנאך אז מען ווערט אביסעלע טיפער אין די נשמה, איז נאך פאראן אין די יין געשמאק, נכנס יין תצא סוד, ברענגט מען ארויס א טיפערן חלק פון די נשמה. דער נאך איז פאראן דער שמן. וואס איז דער שמן? דער שמן איז איך ווייס נישט, איך פיל נישט, איך האב נישט, אבער איך בין א איד. דאס איז די עצם. כ'האב נישט קיין חושים, כ'האב נישט קיין שכל, כ'האב נישט קיין מידות, כ'קען גארנישט, כ'האב אלץ פארלארן, אלע טאלאנטן, אבער כ'בין געבליבן אין הימל. וואס האב איך יא? כ'בין נישט ווייניגער איד. צו אין הימל צו אויף ערד, א נשמה איז א אידישע נשמה. זאגט דער אייבערשטער, איך ווייס אז דו וועסט פארלירן די אהבה, און איך ווייס אז דו וועסט פארלירן די יראה, ס'איז דאך א ירידה גדולה, אבער דאס איז די כוונה, די גאנצע כוונה איז, לאז אפ מיט די אהבה און לאז אפ מיט די יראה, אז דו טוסט א מצוה, לייג אריין דיין עצם אין איז דער טייטש נישט איך איך בין מקיים א מצוה ווייל איך האב ליב דעם אייבערשטן, צו איך האב מורא פון דעם אייבערשטן. איך בין מקיים די מצוה ווייל איך בין א איד. אזוי ווי די אלטע רבי זאגט אין תניא די קל שבקלים. דער קל שבקלים איז זיך מוסר נפש נישט בוקן זיך צו אן עבודה זרה. פארוואס? נישט ווייל ער פארשטייט און נישט ווייל ער האט תאווה און נישט ווייל ער האט יראה. ער איז קל שבקלים. ער האט נישט קיין אהבה און האט נישט קיין יראה. קומט צו גיין א גוי און זאגט בוק זיך אדער איך וועל דיר הרג'ענען. און מיטאמאל ווערט ביי אים אן אהבה צום אייבערשטן, אדער א יראה, פירוש נישט, איז קיין יש מאין. וואס איז דער אמת? פארוואס איז אפילו דער קל שבקלים עט זיך נישט לאזן? פארוואס? וואס שטופט אים? און דער אמת'ער אמת איז, ס'שטופט אים גארנישט, ער קען נישט. ער קען נישט, נו. אבער בשעת מען זאגט צו א איד, גיב אפ דעם אייבערשטן, ווער אויס איד, איז דער קל שבקלים טראכט, יא, איך וואלט געוואלט. איך בין מסכים. איך וויל בלייבן לעבן. אידישקייט, מצוות איז ביי מיר נישט טייער. דער אייבערשטער איז ביי מיר נישט טייער. יא, שור. וואי נאט? אבער ער קען נישט. איך בין זיכער אז בשעת דער קל שבקלים הייבט אן הייבט אן פילן די פייער וואס מען גייט אים ברענען, טראכט ער ביי זיך, וואס בין איך עפעס א משוגענער? ביג זיך נאר! און ער קען, ער פארשטייט זיך אליין נישט, ער פארשטייט נישט פארוואס ער זאגט ניין. דאס איז ביי אים די גרעסטע פלא. און ער קען נישט. פארוואס? ווייל א איד איז א איד, נישט ער מיינט ער איז א איד, נישט ער האט זיך אויס ער האט זיך אויסגעקליבן זיין א איד, ער איז א איד, און א איד קען קען נישט. ס'איז א ס'איז א מורא'דיגע זאך. תורה זאגט, גמרא זאגט אויף חנניה משאול ועזריה, אילו נקדינו, זיי האבן זיך מוסר נפש געווען, גרייט אויף צו שטארבן, אבער אילו נקדינו, אויב זיי וואלטן זיי געמאטערט מיט געפייניגט, וואלטן זיי יא נאכגעגעבן. ס'איז גרינגער שטארבן אין א מינוט ווי ליידן טאג נאך טאג מיט יסורים. די אידן וואס מ'האט פארברענט אין די אינקוואזישאן האט מען אויסגעפונען לעצטנס אז ס'איז נישט געווען אזוי פשוט. מ'האט גענומען דעם אידן מען האט אים צוגעבינדן צו א צו א ווי הייסט עס? א מאל וואס מען מאלט. ניין ניין ניין ניין צו א א א ברעט. א א? עמוד. אן עמוד, יא. מען האט אליי ארום גערינגלט מיט מיט האלץ און מען האט אנגעצינדן. וואס מ'האט יעצט געפונט דערפונען איז שאס מ'האט צוגעבינדן דעם דעם איד צו דעם צו דעם עמוד איז געווען איין שטריק איז געווען ביים קאפוץ די הענט און די פיס איז דאך זיבן אבער ס'איז געווען נאך א א שטריק וואס איז געווען ארום גענומען די האלדז און דאס איז געווען פון אונטן פון צווייטן זייט פון דעם עמוד איז געווען א רעדל, אז דער גלח וואלט א דריי געטאן מיטן רעדל וואלט עס אפגעהאקט דעם קאפ, און דער אסיר וואלט געשטארבן גרינג און שנעל. ברענען איז זייער זייער פאמעליך און זייער לאנג און ס'איז זייער איז דער גלח צוגעגאנגען צו יעדן איינעם וואס מען גייט וואס מען גייט פארברענען, און האט אים געזאגט שטילערהייט אין אויער, איך ווייס אז דו גלויבסט נישט, איך ווייס אז דו ביסט נישט מסכים, דו ביסט נישט, דו שמד'סט זיך נישט, אבער הייב דאס נאר זאגן, זאג די ווערטער, איך גלויב. גלויב אין די אינקוויזישאן. יא. אז דאס זאגן די ווערטער אויך א דריי טאן מיטן רעדל ווען דאס שטארבן גרינג און שנעל, אז נישט וועסטו ברענען פאר שעות. האט מען געפונען יעצט אין ספרד און אין פארטוגאל האט מען געפונען די ביכער וואס מען האט געהאלטן, די אינקווזישן האט געהאלטן ביכער, יעדן איינעם האט מען געהאט אלע פרטים, איינע פון די פרטים איז צו ער האט יא געזאגט צו נישט געזאגט. איבער זיבעציג פראצענט האט נישט געזאגט. דאס איז דאך אויעמדיג. ס'איז נקדיני. יע. נישט נאר דאס. ער האט אפילו נישט גע ער האט זיך אפילו נישט געביקט צו אן עבודה זרה. מען האט אים נישט געבעטן ביקן זיך. זאג די ווערטער וואס איך ווייס אז דו מיינסט עס נישט. ס'איז נישט קיין עבודה זרה. ער איז נישט עובר אויף קיין לאו. נישט געזאגט. אט דאס איז א איד. דאס איז דער שמן. זאגט דער אייבערשטער צו יעדע נשמה, ביקאויז יעדע נשמה וויינט, צעקה אל אלישע, ארויס פון הימל האב איך פארלארן אלע הימלדיגע געפילן, און מען דארף מען דארף אט וועגן דעם וויינען. וואס איז אבער דער אייבערשטער'ס ענטפער? דער אייבערשטער ענטפערט, איך דארף דיין אהבה, איך דארף יראה, איך דארף דיר. גיב זיך אוועק אין די מצוה. נישט א טאלאנט, נישט א מידה, נישט א רגש, אט דיין גאנצע עצם. און וואס איז די מעשה מיטן קל שבקלים? ער איז דאך א קל שבקלים, ער עסט וואס מען דארף נישט, ער טוט וואס מען דארף נישט, אבער ער האט זיך איינגערעדט אז ער בלייבט א איד, במילא איז ער עובר אלע עבירות. ביקן זיך צו אן עבודה זרה איז דאך דער טייטש ווער אויס איד, זאת לוי. ווי איז אבער א מענטש וואס ער איז נישט קיין קל שבקלים? ער ווייסט דאך אז עבודה זרה איז אן עבירה פונקט ווי טריפות. וואס די חילוק? אז מען עסט טריף ווערט מען דאך אויך נפרד פונעם אייבערשטן. און במילא, אויב נישט קיין קל שבקלים, קענסטו דאך מקיים זיין יעדע מצוה אט ווי די קל שבקלים איז מקיים זיין מצוה. איך זאל עסן עפעס א טריפה וואס בין איך נישט קיין איד? דאס איז די עצם הנשמה. איך זאל מחלל זיין שבת? אויס איד? קען נישט. דאס איז א געשמאקע חידוש, וואס הייסט יראת שמים? די פשוט'ע טייטש, וואס מיינט מורא האבן פארן אייבערשטן? מורא האבן פאר גיהנום? זיכער אז גיהנום. דאס איז נישט יראת שמים, דאס איז יראת העונש. און מען דארף אפילו טראכטן, יראת העונש איז א יראה? וואס איז די פשט? איך האב מורא פון פון פון ווייטאג. דאס איז נישט קיין מורא, דאס איז אהבת עצמי. ס'איז גארנישט קיין יראה, ס'איז אן אהבה. איך וויל נישט ליידן, איך וויל נישט, פארוואס? ווייל איך האב זיך ליב. אז יענער ליידט, קען איך שלאפן. פארוואס? אז איך לייד קען איך נישט שלאפן. א יענער, אקעי נו, כ'ווינטש אים אן ס'זאל ווערן בעסער. אבער איך קען שלאפן. איז די יראה וואס איך האב, איך וויל נישט, איך וויל נישט האבן קיין יסורים, איך וויל נישט שטארבן, פארוואס? ווייל איך האב מורא? ניין, ווייל איך האב ליב. ס'איז אפילו נישט קיין אמת'ע יראה, ס'איז עפעס אזא אהבה וואס, און וואס איז די פשט יראת שמים? יראת העונש איז נישט נישט דאס איז עבודת השם. דאס איז אהבת עצמי. און דער רמב ם פסק'נט להלכה אין הלכות תשובה אז א איד זאל זאגן איך וויל מקיים זיין מצוות בכדי צו האבן דעם שכר אין עולם הזה און אין גן עדן. און איך וועל זיך אפהיטן נישט טון קיין עבירה ווייל איך וויל נישט ליידן, נישט אין עולם הזה און נישט אין גיהנום. זאגט דער רמב ם אז דאס איז נישט קיין דרך און דאס איז נישט ווי מען דארף דינען דעם אייבערשטן. נאר קטנים און אמרצים און נשים זאגט מען זיי וועגן שכר ועונש ביז זיי וועלן ווערן אביסעלע קלוגער און אביסעלע מער אויפגעוואקסן, דארף מען זיי זאגן דעם אמת, און דער אמת איז, מען טוט א מצוה ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן, און מען היט זיך פון אן עבירה ווייל דעם אייבערשטן געפעלט עס נישט, און מען דארף נישט אנקומען צו קיין שכר ועונש. וואס דאס די משנה זאגט אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, ווייל אין נישט נישט אזוי דינט מען דעם אייבערשטן, אז מען איז מקיים מצוות על מנת לקבל פרס, דינסטו דאך דעם פרס נישט דעם אייבערשטן. איז וואס הייסט יראת שמים? איז וואס הייסט יא יראת שמים? אהא יא יא. אבער נישט די פשט אז אז דאס מקיים די מצוות על מנת לקבל פרס איז דאס א נידעריגע מדריגה אין עבודת השם, ניין ס'איז נישט קיין עבודת השם עס איז אהבת עצמי וואס דאס איז ממש עבודה זרה. און וואס איז דער טייטש ירא שמים? איך פרען אזוי. יעדער נארמאלער מענטש אז ער גייט פארביי א טייך און ער זעט אז אימער צעטרינקט זיך שפרינגט ער אריין העלפן, יעפ. יא. אויב ער שפרינגט נישט אריין איז ער נישט קיין נארמאלער מענטש. און פארוואס פארוואס גייט ער ראטעווען אפילו ער ווייס אליין אז ער קען נישט שווימען. ער וועט אליין בלייבן אין סכנה, אבער ער טראכט נישט, ער שפרינגט אריין. פארוואס? ווייל ער האט ליב דעם פרעמדן, ער קען אים נישט אפילו. ער ווייס אפילו נישט וואס דאס איז, א מאן, א פרוי, א קינד, ער ווייס נישט. אימעצע טרינקט זיך, שפרינגט ער אריין. דאס איז נישט פון אהבת ישראל. נאר פון וואס איז דאס? ער קען נישט אנדערש. און מען זאל אים פרעגן, פארוואס ביסטו אריינגעשפרינגען? וואס האב איך געזאלט טון? א ברירה האב איך געהאט? יא, האסט א ברירה, גיי ווייטער. איך קען נישט. דאס הייסט יראה. בשעת איך האב ליב דעם מענטשן און איך וויל אים ראטעווען, בין איך דאך דער באלעבאס, איך טו וואס איך וויל טון. בשעת א מענטש זאגט, איך האב נישט געהאט קיין ברירה, וואס זאל איך טון, נישט אריינשפרינגען? איך קען נישט. דאס הייסט די קענסט נישט ביסטו דאך נישט די באלעבאס. דאס הייסט א העכערע שטארקערע כח האט דיר געצווינגען האט דיר געשטיפט אז דו זאלסט אריינשפרינגען. אז ס'פראנען א כח שטארקער פאר דיר וואס בעט ביי דיר נישט קיין עצות און קיין און קיין דעות און זאגט דיר וואס דו דארפסט טוהן דאס איז יראה דאס איז נישט אהבה דאס איז יראה. יראה איז דער פשט, איך פיל זיך קליין. אהבה טייטש איך פיל זיך גרויס, איך פיל זיך פול. איך בין מלא אהבה. זאגן איך בין מלא יראה? נאו. יראה דער טייטש דו ביסט נישט מלא גארנישט. מען פרעגט ביי דיר נישט, און מען בעט ביי דיר נישט קיין דעות, און דו האסט נישט קיין דעה, דו מוזט פאלגן. דאס איז יראה. א מענטש זאגט, כ'האב געזען א קינד וויינט. כ'האב נישט ליב קינדער, אבער קינד האט געוויינט, ס'איז נישט געווען קיין, נו וואס זאל איך טון? וואס זאל איך טון? כ'בין פארנומען, איך אייל זיך, איך האב וויכטיגע זאכן וואס איך דארף, נו וואס זאל איך טון? לאזן דעם קינד וויינען, כ'קען נישט! דאס הייסט יראה. דאס הייסט ביטול. איך האב דען געהאט עפעס א ברירה? איך האב געהאט עפעס א דעה זאגן איך זאל יא העלפן נישט העלפן? איך בין שוין נישט געווען דער בעל דעה. און וואס האט אים געשטופט? א גרעסערע כח. וואס איז דער גרעסערע כח? נישט אהבה. אהבה איז נישט קיין גרעסערע כח. און דאס איז די מעלה פון יראה איבער אהבה. ווען איך וויל דיר א טובה טון מצד מיין אהבה, איז די טובה עט זיין אט פונקט אזוי גרויס ווי די אהבה. ווען איך האב דיר ליב אסאך, וועל איך דיר טון א גרויסע טובה, כ'האב דיר ליב אביסעלע, וועל איך דיר טון א קליינע טובה. פארוואס? די טובה קומט דאך פון מיר, פון מיין אהבה. און אז איך האב דיר נישט ליב מיטאמאל, וועל איך דיר גארנישט העלפן. אין אנדערע ווערטער, די חסד די טובה וואס איך גיי דיר טוהן ווענדט זיך אין מיין געפילן, ווי איך פיל, און במילא מצד אהבה וועל איך זיך נישט הרג'ענען פאר דיר, איך וויל דיר העלפן ווייל איך האב ליב, הרג'ענען זיך, הגע, איך הרגע אוועק מיין אהבה, איך בין נישט גרייט, איך וויל מיין אהבה. אבער אויב די כח וואס שטופט איז דיין מצב, און במילא וואס זאל איך טון פאר דיר? וויפיל איך וויל? ניין, איך מוז פאר דיר טון דאס וואס דו דארפסט. אמאל דארפסטו אז איך זאל זיך שטעלן אין געפאר און מוסר נפש זיין אויף דיר ראטעווען, וויל איך דאס אויך טון. ווייל וואס שטופט מיר איז נישט איך, וואס שטופט מיר איז דיין מצב. וואס דיין מצב מאנט, אט דאס זאל איך טון. ווער איך אסאך גרעסער פאר זיך.

גייט צו א איד און הייבט אויף די משא איד מיט די הענט. פרעג ביי דעם אידן, וואס איז דיר איינגעפאלן אז דו קענסט אויפהייבן א משא איד? א משוגענע געדאנק. ביסט צוגעגאנגען האסט אויפגעהויבן מיט די הענט די משא איד. ווער האט דיר געזאגט אז דו קענסט? וואס האט דיך איינגערעדט אז דו קענסט? איז דער ענפער איך קען נישט. כ'קען נישט. אבער דער קינד האט דאך געדארפט. און במילא בין איך געווארן אזוי שטארק ווי דעם קינד'ס מצב, ווי דער קינד איז א נצרך. וויפיל דער קינד האט געדארפט. יא. דאס הייסט מסירת נפש. מסירת נפש איז דער פשט נישט איך האב מסירת נפש, אז דער אייבערשטער וויל נישט האב איך דעם כח פון דעם אייבערשטן, איז יא לעבן נישט לעבן ס'איז ביי מיר אלס. אינטערעסאנטע זאך, ווי איז אז דער זעלבער איד ליגט אונטער די משאית, מ'האט אים איבערגעפארן, נו, הייב עס אויף. פאר זיך, פאר זיך קען ער נישט. פאר יענעם קען ער יא. פאר זיך קען איך נישט. פאר'ן אייבערשטן קען איך יא. דאס הייסט עבודת השם. נישט איך טו וואס מיר געפעלט. איך טו וואס דעם אייבערשטן געפעלט. במילא האב איך דעם כח בלי גבול פונקט ווי די אייבערשטער. ווען דאס איז מיין עבודה, אז איך האב מער התעוררות טו איך מער, ווייניגער התעוררות טו איך ווייניגער. אבער בשעת דאס איז יראת שמים, וואס הייסט יראה? איך קען דען אוועקגיין? איך קען זיך איך קען זיך מאכן נישט וויסנדיג? קאמאן. איך קען נישט. דער אייבערשטער שטייט הנה השם ניצב עליו און הייסט מיר טון א מצוה. פרעגסטו ביי מיר פארוואס איך האב געטון די מצוה? א ברירה האב איך געהאט? דאס איז יראת שמים. נישט יראת העונש, נישט אהבת עצמו, נאר דאס הייסט יראת שמים. במילא אז מ'האט אמת'ע יראת שמים האט מען בלי גבול כח. מ'קען אויסהאלטן פון אלע יסורים, פון אלע בלי גבול. א כל יכול. א איד ווערט א כל יכול. א דיר איז נוגע וואס די אייבערשטער וויל? האסטו דאך זיין כח, נישט דיין כח. ואנחנו בשם השם. אלה ברכב אלה בסוסים, דאס דאס איז דאס אלץ גבול, דאס איז אלץ קלייניגקייטן, אבער אויב בשם השם בין איך שטארקער פון די רכב און שטארקער פון די סוס. ווי גייט עס מיט הכתרת המלך, די יראה דאס איז די הכתרת המלך? ראש השנה איז נישט קיין צייט פאר יראה. מען זאגט טאקע פארכטיגע טעג, היום הרת עולם, א שרעק. ניין, ס'איז א יום טוב, הכתרת המלך מוז זיין בשמחה, אנישט טויג עס נישט. ראש השנה איז נישט קיין צייט פאר יראה, עס איז א צייט פאר תענוג, הכתרת המלך איז א תענוג, נאך א געשמאקע ווארט, די פריערדיגע רבי האט אמאל דערציילט דעם רעבן, אז ער האט געהערט ווי זיין טאטע דער רבי רשב איז געווען מעביר סדרה, און ס'איז געווען פרשת לך לך, זאגט דער פריערדיגער רבי, הערנדיג ווי דער טאטע האט מעביר סדרה געווען, האט מיר געמאכט פאר א בעל תשובה. איך געווען ניין יאר אלט, אפשר אביסל עלטער, איך געווען א קינד. זאגט ער, איך האב געהערט ווי דער טאטע איז מעביר סדר פרשת לך לך, בין איך געווארן א בעל תשובה. א בעל תשובה ווי א צדיק ווערט א בעל תשובה. פון וואס? פון וואס? דער טאטע האט געזאגט ויאמר ה' אל אברם און ס'האט זיך געגאסן טרערן, וואס זענען די טרערן? נישט נישט טרערן פון פון צער, טרערן פון פון עונג, פון תענוג. דער תענוג איז געווען אזוי שטארק אז מ'האט זיך נישט געקענט איינהאלטן, ס'האט זיך ארויסגעגאסן אין די טרערן. פרעגט זיך די שאלה, ויאמר ה' אל אברם, וואס איז דא די תענוג? פאראנען פאראנען געשמאקע פסוקים? איסמליאנס גילו? יא, און וואס משה, וואס משה רבינו האט געזאגט צום אייבערשטן, געשמאק, געשמאק, מען קען, מען קען טאקע וויינען פון, פון, פון תענוג. ונפלינו אני ועמך, אוקיי, קען מען וויינען. אבער ויאמר השם אל אברהם, קען מען זאגן, ויאמר ה' אל אברם, מיט דעם האט זיך אנגעהויבן די גאנצע אידישקייט. יא, דאס איז געווען די השכלה פון גאנץ אידיש, גאנץ תורה און מצוות. דאך נישט אבי ווער, דאס איז דאך אברם. און ויאמר ה' אל אברם, מיט דעם האט זיך אנגעהויבן די גאנצע תורה. אוקיי? געשמאק. דערנאך קען מען זאגן, נישט אברם האט זיך געבעטן ביים אייבערשטן, דער אייבערשטער איז געקומען צו אברם, ער האט נאך נישט געהייסן אברהם, ער איז נאך געווען אן אברם, און ווי איז ער געווען? כ'ווער זיך פארשטעקט ערגעץ אין אור כשדים, און דער אייבערשטער קומט אין אור כשדים און בעט זיך ביי אברם אז ער זאל קומען קיין ארץ ישראל. וואו! פון דעם קען מען וויינען.

און ווי קומט עס אז דער רבי זאגענדיג ליינענדיג די ווערטער איז נישט געווארען דערשראקען מיט א פחד, ער האט געגאסען זיך מיט טרערען פון תענוג? ווי איז דאס? בשעת דער אייבערשטער האט גערעדט צו אברהם, וואס האט אברהם געפילט? א פחד? צו א תיינוג. תיינוג. אברהם האט געפילט דעם תיינוג, און דער רבי האט געפילט אברהמ'ס תיינוג. ווי איז אבער, פארוואס טאקע האט אברהם געפילט תיינוג און נישט פחד? בשעת דער אייבערשטער רעדט מיט אברהם, וואס פילט דער אייבערשטער? נישט פחד. צום אייבערשטן רעדנדיג מיט אברהמ'ן איז א תענוג, דערפאר האט אברהם געפילט דעם תענוג, דערפאר האט דער רבי געפילט אברהם'ס תענוג. האט דער פריערדיגער רבי מתאר געווען וואס ער האט געזען ביים טאטן מיט די ווערטער, ס'האט זיך געגאסן טרערן, און איך האב געזעהן ווי א גוף צעגייט פון נעימות אלוקית. צעגאנגען. מעלטינג. דאס הייסט כוס הנפש. ער צעגייט. פון וואס? פון נעימות אלוקות. האב איך עס געוואלט מסביר זיין צו די בחורים'לעך אין ישיבה. דער רבי האט געוויינט מיט טרערן פון תענוג. פארוואס? ויאמר ה' אל אברם. וואס אזוי די תענוג? כ'וועל געבן א משל. ווען איך וואלט דיר געזאגט אז נעכטן האט דער רבי אריינגערופן מיין באבע, געוואלט מיט איר רעדן. מער מער זאג איך נישט. איך זאג נאר דער רבי האט געוואלט רעדן מיט מיין באבע. ווען די וואלסט מיר געענפערט יא וואס האט ער געוואלט? איך וויל מיט דיר מעניש רעדן. וואס האט ער געוואלט? האסט נישט געהערט וואס איך האב געזאגט? דער רבי האט זיך געבעטן רעדן מיט מיין באבע'ן. נו וואס האט ער געוואלט? דו הערסט נישט וואס מען רעדט? וואס איז די חילוק וואס ער האט געוואלט? פון דעם אליין דארף מען צו גיין מיט תענוג. ווילסט דווקא וויסן וואס ער האט געוואלט? ביסט אזוי גראב אז דו דארפסט וויסן וואס ער האט געוואלט? לאז זאגן. ער האט געוואלט אז אברהם זאל זיין זיינע. קומט צו מיר, ווער מיינער, נו יעצט ווענסטו שוין? יעצט הערסטו די תענוג? אין די הגדה זאגט מען אז די אייבערשטער לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך אלא הוא בכבודו ועצמו, נו איז דאך א פחד, ער אליין איז געקומען אין מצרים נעמען, איך האב פחד, ניין נישט קיין פחד, די גרעסטע תענוג, ווי איז מען געגאנגען? זיי נישט קיין פויער. פארלוירן די פאענטע.

הום? הער דעם טייטש. יעדער איינער מיינט דאך, אילו קרבנו לפני הר סיני, ווען דו וואלסט אונז געבראכט צום בארג, וואלט געווען דיינו. עס קלאפט נישט. עס איז נישט אמת. אילו קרבנו, ווען דו וואלסט אונז מקרב געווען צו זיך, ווי, לפני הר סיני. אבער דער קרבני. קרבני צו דיר, נישט צום הר, נישט צום בארג. לפני הר סיני, נישט להר סיני. ווען דו וואלסט אונז מקרב געווען מיט דעם גילוי אלוקות וואס איז געווען איידער דער אייבערשטער האט גערעדט, דיינו. דאס הייסט, ויאמר ה' אל אברם, דיינו. וואס האט ער געזאגט? וואס א חילוק? ס'איז שוין דיינו. דאס איז דער טשייט. דער מלך ביי סאדע, דער מלך קומט צו מיר אין סאדע? יא, וואס וויל ער? האסט נישט קיין הארץ? האסט נישט קיין... ער וויל דיר! וואס וואס וואס? ער קומט דאך צו דיר! וואט דו יו וואנט? וואס איז דאס? און דאס איז די אמת'ע טייטש אין נעשה ונשמע. וואס שרייסטו נעשה ונשמע? דו ווייסט אפילו נישט וואס מ'רעדט, וואס, וועגן וואס רעדט זיך? שרייסטו נעשה ונשמע? נעשה ונשמע וואס? ס'נישט וואס, ס'איז ווער. דער אייבערשטער וויל עפעס? איז די ענטפער יע! וואס וויל ער? וואס חילוק וואס ער וויל? אז ער וויל, דיינו. דאס איז דעם בעל שם טוב'ס און דעם אלטן רבינ'ס חידוש, און דאס איז דער חי עלול, דער לעבן חי אלול, די לעבעדיגקייט פון אלול, ביקאויס אלול קען זיין אביסל צוקראכן אויך, אוי וויי יום הדין, מיר גייען ליידן, מען מוז תשובה טון, מען מוז בעטן מחילה סליחה כפרה אז נישט וועט זיין א חורבן, הער אויף, הער אויף, דער אייבערשטער איז א דיין אמת, טבע הטוב להיטיב, ער איז א באשעפער, אינטערעסאנטע ווארט, דער אייבערשטער איז א באשעפער, ער באשאפט, איז אלץ וואס ער טוט איז א באשעפעניש, נישט קיין חרוב מאכן, ער מאכט נישט חרוב, ער איז נאר א באשעפער. איז אז מען מיינט אז דער אייבערשטער איז עפעס מאכט א חורבן מ. ניין, דער אייבערשטער איז אלעמאל דער באשעפער, נישט דער מחריב. און במילא אינעם אייבערשטנ'ס וועלט איז נישטא קיין חורבן. ס'איז סותר על מנת לבנות. ס'איז נישטא קיין חורבן. ווייל ווער איז א מחריב? ווער איז מחריב? אז דער אייבערשטער איז א איז א באשעפער, און ווער איז דער מחריב? וואס דער שטן? נישטא קיין מחריב. א מענטש קען זיך אליין פאררעדן, מחריב זיין דעם די דעה, קען פארלירן דעם שכל, קען פארלירן די הארץ, נישטא קיין חורבן אינעם אייבערשטנ'ס וועלט. און וואס וואס וויינט מען ביי ביי נסענער תוקף? נסענער תוקף מען הייבט אן וויינען. כאן צריכים לבכות. וואס טאקע פארוואס וויינט מען ביי ביי נסענער תוקף? צוליב די ווערטער מי יחיה מי ימות? דאס איז עס? פון דעם וויינט מען?

דער אייבערשטער פארזיכערט דיר אז מי יחיה מי ימות איז דאס אין מיין געשעפט, ווייל ער איז א רואה עדרי, מעביר צאני תחת שבטי, ער ציילט יעדן שעפסעלע, וואס האסטו מורא? אז די סכנה דער הרגענען, קיינער הרגעט דיר נישט, נאר דער אייבערשטער, נישט נאר נישט נאר מי יחיה מי ימות, יעדע פרט. מי יעשיר מי יעני, זאגט דער אייבערשטער איי עם טעיקינג טשארדזש, פארלאז זיך אויף מיר, איך פיר די וועלט, און איך זע דיר און איך הער דיר און איך פארשטיי דיר, איך וועל טוהן וואס מען דארף. וואס וויינסטו וואס? דו האסט זיך צעוויינט מיטאמאל. על פי חסידות, ווי דארף מען וויינען? וידע כל פועל כי אתה פעלת, ויבין כל יצור כי אתה יצרת, נו ווי לאנג העט עס נעמען? ווי לאנג קען עס זיין מעגליך אז ס'זאל זיין א יצור וואס ווייסט נישט ווער האט אים מצייר געווען? דאס דארף מאכן וויינען. דעם אייבערשטנ'ס וועלט, דער אייבערשטער פירט די וועלט און באשאפט די וועלט יעדע רגע, און דער פועל ווייסט נישט ווער פעלת און דער יצור ווייסט נישט ווער יצרת, וואס איז עס פאר א וועלט? אויף דעם דארף מען וויינען? מי יחיה מי ימות? נישט דיין געשעפט! ס'איז דעם אייבערשטנ'ס ביזנעס, לאז אפ! דער אייבערשטער וועט געבן א שנה טובה, אויף דעם האט קיין ספק נישט, קיין ספק ספיקא נישט, די שאלה איז נאר ווי ווי איז די מסוכות. אייבערשטער ער געבן דעם טוב לאמיר אלען געבן דעם מסוכת במילא העט זיין א שנה טובה ומסוכה שנה טובה איז דאך זיכער נישט אויף דעם דארף מען האבן די אלע תפילות מיט די אלע מנהגים מיט די אלע אבער אויף צו מאכן די מסוכת דארף מען זיך אביסעלע אנשטרענגען. די מסיק עס איז טראכטן אויף דער אייבישטער. אז מען זעט ווי די וועלט ווערט אביסעלע מער געטליך, די דירה בתחתונים וואס די אייבישטער וויל, זעט מען אז ס'גייט אויף א וועג, דאס איז די מסיק עס. נאך א איד, נאך א איד, אפילו להבדיל א גוי. האט דערהערט אז ס'פאראנען א בורא עולם און א מנהיג העולם און יעדע זאך איז בהשגחה פרטית, אט דאס דאס איז געשמאק. דאס איז מסיקות. דער וידע כל פועל ווערט אביסעלע בעסער, טאקע צוגעקומען נאך א ידע, נאך א ידע. איך האב א פראגראם אויף זום אויף דעם דא, עס הערן זיך צו אסאך אסאך גויים פון אפריקע, פון דייטשלאנד, פון כינע. גוים. יא. פון וויעטנאם. פארווארפן ווילד. זיי דארפן זיי דארפן גיין צופיס דריי פיר שעה. ביק ווייל אין דעם אין דעם שטעטעלע וואו זיי לעבן איז נישטא קיין אינטערנעט נישטא קיין עלעקטריזעטי נישטא גארנישט. גייען זיי שעות לאנג אויף צו קענען הערן א אידיש ווארט, און זיי בעטן זיך, ביסט דאך אן אור לגויים, נו, ווי ביסטו? מען דארף דיר האבן. בית יעקב לכו ונלכו, דאס איז ממש משיח'ס צייטן. די גויים בעטן זיך. שקר הנחילו אביסינו, מיר ווייסן שוין גארנישט. דארף הערן אפשר פון. קען אפשר קען מען זאגן להבדיל אז ס'איז דא ס'איז דא אסאך וואס זיי פארשטייען נישט קיין ענגליש וואס זיי וויל הערן פון פון אייך מער. זיי מער פראגרעמס אויף אידיש. יא. כ'האב ארויסגעגעבן א ביכעלע אויף עברית. האט מיר איינער געפרעגט, כ'האב געליינט דאס ביכל אבער ס'איז מיר שווער, אפשר קענסטו עס אפטייטשן אין לשון קודש? ס'איז אן אנדער שפראך. יא. ס'איז קיין שאלה נישט און קיין ספק נישט אז מ'שטייט ממש ממש ביי מקבל זיין פני משיח. אז די גויים בעטן זיך איבער די גאנצע וועלט. מיר דארפן האבן א בעסערע סימן. דאס וידע כל פאול. מען רעדט נישט וועגן די מנין אין שול. כל פאול. אדער אין עלינו להפנות אליך כל רשעי ארץ, נישט די אידישע רשעים, כל רשעי ארץ, איבער די גאנצע וועלט. נו, ס'רירט זיך עפעס? ס'גייט עפעס אויף אויף? יא, יא, עס רירט זיך. אין האט מיר אין האט מיר געריפן פון פון תפיסה ער ער ער איז א הייליג נפש ער זיצט שוין דרייסיג יאר אין תפיסה מען זאג געכאפט אז ער האט קיין לעבן נישט ער ווייסט נישט פארוואס ער לעבט אבער ער דארף הערן וואס תורה זאגט נישט קיין איד און נישט פון די חסידי אומות העולם אויך נישט. ווען מען רעדט פון די פון די ביכל לא ביקשתי לבוא לעולם, איך האב עס דא. יא. איז די גאנצע די וועג די כיוון איז אז ס'נישט וואס איך דארף, ס'איז וואס דער אייבערשטער דארף. האב איך געוואלט פארשטיין אויף דעם, אויב א מענטש געפינט זיך אין א געוויסע צרה, דארף ער טראכטן, אקעי, וואס וויל דער אייבערשטער, וואס דארף דער אייבערשטער, און אזוי ארויסקריכן פון דעם? אפילו ס'טוט מיר וויי. און מען מעג האבן א טענה אויך. מעג האבן א טענה. אייבערשטער, וואס ווילסטו פון מיר? אבער דו פארשטייסט אז דער אייבערשטער וויל עפעס. ס'איז שוין גוט. וואס ווילסטו פון מיר? אה, ווייסטו דאך יא. אבער איך ווייס אז ער וויל, נישט וואס איך דארף. א אינטערעסאנטע א שטיקעלע משל, א בחור געפלויגן פון אמעריקע קיין פאריז אין ישיבה, די ישיבה אין פאריז איז זייער א שטרענגע, האט מען נישטא קיין חכמות. מען גיט דיר א שטיקל ברויט עסן ענד דעטס אלל יו גאנא געט, אז דאס איז עס. מען גיט נישט נאך. ער האט נישט געקענט אויסהאלטן, דריי חדשים ער איז צוריק געקומען קיין אמעריקע. אבער ער איז צוריק געקומען א מענטש. ער איז געווארן א מענטש. פון וואס? פון ערשטן טאג אז ער איז אנגעקומען אין פאריז אין ישיבה איז ער אריין געגאנגען אין משרד און האט געזאגט דעם משפיע כ'דארף רופן די מאמען וועלכן טעלעפאן זאל איך נוצן? זאגט אים דער משפיע איך דארף האט ער געמיינט אפשר האט ער נישט געהערט, זאגט ער נאכאמאל יא איך דארף רופן די מאמען, זאגט דער משפיע איך דארף? זאגט דער בחור'ל ניין ניין די מאמע דארף אז איך זאל איר רופן, וועלכן טעלעפאן קען איך נוצן? זאגט אים דער משפיע אט אזוי הער אויף הער אויף זאגן ליגנס, הער אויף זיין א שקרן. א בחור'ל זאגט איך דארף רופן די מאמע, ביסט א שקרן, ס'איז נישט אמת, שקר גמור, דו דארפסט רופן די מאמע? ס'פעלט דיר אויס? נאופ! די מאמע דארף אז דו זאלסט איר, אוי יא, דאס איז ריכטיג, דאס איז אמת, זי זיצט שוין ביים טעלעפאן א שעה צייט, וואס לייקסטו, וואס זאגסטו ליגנס, וואס ביסטו א שקרן, קענסט נישט זאגן אמת? וואס דאס איז דער גאנצער לעבן איז אזוי, איך דארף פרנסה, איך דארף, שקרן, ס'איז נישט אמת. ס'איז נישט אמת. לא ביקשתי לבוא לעולם, דארפסטו האבן פרנסה? דארף בכלל דא נישט זיין. דאס איז דער פשט, און דער רבי האט עס האט עס איבערגע'חזר'ט הונדערטער מאל, אני לא נבראתי אלא, פארוואס בין איך דא? נשמה שזקנה. ער טייטש אזוי, אני? פרעגסט ביי מיר? לא נבראתי, טו מיר נישט קיין טובות. איך דארף דאס נישט. אלא, און פארוואס בין איך יא דא? ווייל ער דארף. און במילא בין איך דא לשמש את קוני. ס'אזוי ווי די ירח וואס מען האט פריער גערעדט. איז בשעת א איד, א מענטש, זאגט איך דארף שקע גמור. הער אויף הער אויף הער אויף שקרענען. זאג דעם אמת. דו דארפסט גארנישט, פון דיר דארף מען עפעס. איך דארף רופן די מאמע? ניין, די מאמע דארף אז דו זאלסט איר רופן. ס'איז נישט, ס'איז נישט א, ס'איז נישט עפעס אביסעלע בעסער, אביסעלע שענער, נע, עס איז א חילוק פון שקר צו אמת. און אפילו ירא שמים, איך דארף האבן ירא שמים, איך דארף ווערן א ירא שמים, איך דארף ווערן פרומער, איך דארף היטן קשר, איך דארף דאווענען דרײַ, איך דארף דאווענען בעסער, מיט א גרעסערע כבוד, הער אויף, הער אויף די ליגנס, דו דארפסט, דו דארפסט גארנישט. איז אז די טאטע זאגט דעם קינד די דארפסט דאווענען, סאמטינג איז ראנג, עפעס קלינגט דא נישט מיטן אמת, איך דארף? איך דארף נישט. יא יא יא די מוזט די מוזט, ניין איך דארף נישט, די מוזט יא די, טאטע איך וועל דיר באלד באווייזן אז איך דארף נישט. קוק זיך צו. איך דארף היטן שבת? איך דארף נישט. קוק. איך גיי מחלל זיין שבת און איים פיין. עס ארט מיר גארנישט. איך דארף היטן שבת? ביסט א ליגענער. ס'נישט אמת. פון צווייטן זייט, דעם אייבערשטן איז נישט נוגע צו דו היטסט שבת צו נישט, וואס איז אים נוגע? ער איז דאך דער אייבערשטער. ביסט א שקרן. אויב אים איז נישט נוגע, איז פארמאכט די גמרא, לאמיר גיין אהיים. דעם אייבערשטן איז נישט נוגע? דאס איז דאך ממש די גרעסטע שקר אין דער וועלט. נע, דער אייבערשטער איז דאך שלימותא דכולא, ער דארף גארנישט, ער דארף גארנישט, דער באשעפער פון די גאנצע וועלט דארף גארנישט? וואס זאגסטו דאס? וואס רעדסטו דאס? יא, ער האט געהייסן היטן שבת, אבער אים איז נישט נוגע, ס'איז אלץ פאר דיר, אז דו זאלסט האבן גן עדן. דו מיר א פעיווער, דאס איז תורת אמת? די גאנצע זאך איז א גרויסע שקר, וואס איז דאס? דעם אייבערשטן איז אלץ אין זיין וועלט איז אים נוגע, והא ראיה ער האט דאס באשאפן, מיר איז גארנישט נוגע, איך האב גארנישט באשאפן, איך האב דא נישט איינגעלייגט קיין השקעה, יא אזוי זאגט מען? כ'האב נישט משקיע געווען קיין זאך, ס'האט מיר גארנישט געקאסט, איך האב גארנישט באשאפן, און איך דארף? איך דארף גארנישט, כ'בין נישט קיין באשעפער.

ווייל נאר אן אייבערשטער קען ווערן ברוגז. פארוואס ווערט ער ברוגז? דאך מיין וועלט, וואס מאכסטו חרוב מיין וועלט? אבער א באשעפעניש, א מענטש, וואס ווערט ער ברוגז? וואס? דיין וועלט? האסט עפעס א משקיע געווען דא? רייט. סאו יעדער איינער וואס ווערט ברוגז איז כאילו ער מיינט אז ער איז דער גאט דער אייבערשטער. זיי מע אַוועק די זאָגע. די זעלבע זאַך מיט ווער איז דער נצרך? איך דאַרף, דו דאַרפסט, און דו מיינסט דו ביסט דער בעט דער אייבערשטער? נאָר דער אייבערשטער קען דאַרפן. ווען דו באַשאַפסט די וועלט, דאַרפסטו האָבן אַ תכלית. דו האָסט גאָרנישט באַשאַפן, וואָס דאַרפסטו? וואָס? זאגן אז דו דארפסט איז א עבודה זרה ממש. איך דארף רופן די מאמען? שייגעץ. די מאמע דארף. וואס גנב'סטו צו ביי די מאמען? יא. דאס איז א געשמאקע אידישקייט, ס'איז א געשמאקע הכנה, א געשמאקע יום הדין, ס'איז א געשמאקע הכתרה, די גאנצע, די גאנצע, די גאנצע תורה און די גאנצע אייבערשטער איז א תענוג עליון. און דאס פעלט זייער איבער די גאנצע וועלט, ווי א איד איז פרום, אבער די געשמאק פעלט. ס'איז אלץ עפעס אזוי מיט מיט קבלת עול, מיט א, און ס'איז טאקע אן עול, און ס'איז נישט געשמאק, און וויפיל מען קען אביסעלע פטור ווערן פון דעם עול, פון דעם, פון דעם עול. ווער האט ווער האט מחבר געווען די ווערטער שווער צו זיין א איד? ווער ווער ווער האט דאס אויסגעטראכט אזא אזא נארישקייט? שווער צו זיין א איד?

אמן. שנה טובה ומסוכם. אמן נאך צוויי. מ'האפט צו הערן מערער. א שכח פאר די צייט. און אה. מ'דארף עס נעמען ערענסט. ביקאויז געשמאק איז ערענסט. איטס סיריעס ביזנעס. אן דעם געשמאק גייט נישט. ס'טויג נישט. ס'איז מעין עולם הבא, אבער אין עולם הזה מוז מען האבן אביסעלע מעין עולם הבא, אניש גייט נישט. א געשמאקע תשובה, א געשמאקע שנה טובה, און דאס קומט ממילא און די געשמאק דארפן מיר מאכן.

יא, זייט געזונט, זייט געבענטשט. זייט געזונט, שכוח.